Hello tfal, kif intom? Nispera li qed gawdu is-sajf u qed gawdu l-baħar u ftit xemx, mhux wisq xemx imma ftit, ftit ma tagħmilx ħsara lanqas. U nispera li qed gawdu il-kodba. U jien Klara Zoppardi dejjem magħkom hawn biex nitkellem dwar il-kodba. Illum se nkellimkom fuq il-pop-ups, tafu x'ruma pop-ups? Le, u ejja, dawn l-istampi u l-illustrazzjonijiet u l-paġni li jaqbżu hekk. Ħanu rikom wieħed, ħanu rikom wieħed, mela ikun jisu ktib normali. Sewa ma tiftħu. Waraw kif jinfeta ħanu rikom għax hekk aħjar. Tara? Pop-up jaqbeż il-barra! Xi ġmiel ta' kotba daw! Aj, ma biex nurikom biss ftit. Dan fil-fatt huwa ktieb Franċiż. Ah, taraw Carrejon jismu kulur isfar. Ukoll anke l-Franċiżi jgħidulu jgħidulu pop-up. Għaliex? Għax din hija kelma li issa ndrat, kulħadd jifhimha, kulħadd jaf xi tfisser. Minkejja li dan fil-fatt huwa maqlub mill-Ingliż għax il-ktieb huwa ta' David Carter. U għandi ieħor hawnhekk hekk qalbi ħafna ħafna ħafna wieħed mill-ħrejjef dwar dragun jew kavallier jemmu dragun jaqbes mill-paġna l-aħħar qed jiġi għalik vera. Ħannu rikom ftit waħda kbira Ammi, ammi, id-dar, id-dar, sa wisq. Wis, sabi ħara waftit, għax kważi kważi daw il-pop-ups. Flok taqrom mod normali, trid tħallem b'mod ċad biex jitilaw sew u jaqbżu sew eh, mill-paġna. Imma tajdu Kler illum biex jirġa. Eh, u hawnhekk fejn jitlu l-kodba ġodda tiegħi mal-Merlin Publishers, barnuża ħamra u t-tliet qżieqeż huma traduzzjoni minn Wojtek Kubasta, kitibhom, insomma kitibhom, adatthom għax dawn l-ħrejjef popolari nafu le li nkitbu u ilhom diġà, imma hu anke pinġihom. Ħa nurikom ftit pereżempju it-tliet qżieqeż. Stennew hemmhekk, hemm hu! Xi ġmiel ta' pop-ups! U ħa naqralkom biċċa wkoll. Darba waħda kien hemm tliet qżieqeż jgħixu flimkien. Jum fost l-oħrajn ġiethom l-idea li jibnu dar kull wieħed. Imma tgħid biex setgħu jibnuha. Bit-tiben! qabeż l-ewwel qasqus. Imma t-tieni qasqus keraħ wiċċu qal, Le, jiena mhux tat-tiben se nibniha ma tal-injam. It-tielet qasqus la rida tat-tiben. u lanqas tal-injam. L-aqwa djar tal-ġebel, qalilhom. U hekk kull wieħed telaq jibni id-dar tiegħu. Tafu għall-istorja? Li ma tafux huwa kif ikompli dan il-ktieb għax Claire naqra antipatka mhux se turjulkom kollu. Ħa tħallih għalikom biex tiskopru dawn il-pop-ups sbieħ intom, issa li huwa s-sajf u li għandkom ħafna u ħafna ħin liberu. L-ieħor huwa barnuża ħamra. Anki barnuża ħamra u l-lupu immu. Jii, kemm għandu snin u koroħ dan il-lupu. Anka barnuża ħamra, eh, dan jgħad bl-istampi li jaqbżu. U Ħa naqralkom hekk il-ftuħ ta' Barnuża Ħamra wkoll. Darba waħda kien hemm tifla jisimha Barnuża Ħamra. Jum fost l-oħrajn, ommha qaltilha, Illum in-nanna tagħlaq snina. Poġġejtlek ftit ikel u kejk fil-qoffa. Trix tmur tagħtihom las-sbejħa tiegħi? Basta tibqa' fil-mogħdija u ma toqgħodx titlajja' fil-foresta. Malli tasal għand in-nanna ħabbat tliet darbiet. Fit-tarf tal-foresta, barnuża ħamra ltaqgħet ma' annimal kbir. Lupu kattiv u makakk sellmilha bil-ħlewwa u staqsieha fejn kienet sejra. U jien ukoll se naqafaw, għax inkella jekk nurilkom kollu, l-istorja tafuha diġà. U jekk nurilkom dan il-ktieb ukoll, ma jibqa' xejn x'tiskopru, mela f'idejkom barnuża ħamra, it-tliet qżieqeż, il-kotba ġodda pop-up, Taħrif popolari u tant għal qalbkom u ġvera li anka kull darba jina demek najt minn kelli daw il-ħrejf nafhom u li ili li qrajthom u nerġa' naqrhom minn mindu kont żgħira. Illum kbirt u qed nittraduċihom u qed nieħu gost xorta waħda. Jisom ħrejjef daw hekk li ma jiqdiemu qatt. Grazzi u il-kumplament tas-sajf it-tajjeb. Saħħiet!